Ӕхсӕзӕм сӕр Уӕхи хизут, рӕстгӕнджытӕ кӕй стут, уый адӕмы цӕстмӕ вдисынӕй, науӕд уын хорзӕх нӕ уыдзӕн уӕ уӕларвон Фыдӕй. Уӕдӕ мӕгуырӕн куы ххуыс кӕнай, уӕд ӕй дӕрдты ма ныхъхъӕр кӕн. Афтӕ цӕстмӕ хъустӕ кӕнын синагогӕты мӕ уынгты, цӕмӕй сын адӕм кад кӕной. Ӕцӕг уын зӕгъын, уыдон ныридӕгӕн райстой сӕ хорзӕх. Ды та мӕ гуырӕн куы ххуыс кӕнай, уӕд дӕ галиу къух ма зонӕд дӕ рахиз цыгӕнӕг у, уый. Уӕд де ххуысы хай уыдзӕни сусӕг, ӕмӕ дӕ фыд, сусӕггаг уынӕг, дӕу схорзӕхджын кӕндзӕн ӕргомӕй. Ӕмӕ куы фӕкувут, уӕд цӕстмӕ хъустау ма ут. Уыдон уарзынц адӕмы цӕстмӕ синагогӕты ӕмӕ тихтыл лӕугӕйӕ кувын.

Кувгӕйӕ та муртаттау уӕлдай ма дзурут. Уыдон ӕнхъӕл сты, зӕгъгӕ, бирӕ куы дзурой, уӕд сӕ куывд фехъуысдзӕни Хуыцаумӕ. Уыдоны ма бафӕзмут, уымӕн ӕмӕ дзы нӕма ракурут, афтӕ уӕ фыд фӕзоны, цы хъуаг стут, уый. Кувгӕ та кӕнут афтӕ. Нӕ уӕларвон Фыд, сыгъдӕг уӕд дӕ ном, ӕрцӕуӕд дӕ паддзахад. Уӕларвы куыд у, афтӕ зӕххыл дӕр уӕд дӕ фӕндон. Абон дӕр нын ратт цӕрынваг къӕбӕр. Ныббар нын нӕ хӕстӕ, мах нӕ хӕсджынтӕн куыд барӕм, афтӕ. Ма нӕ бафтау фӕлварӕны, фыдбылызӕй нӕ бахиз. Уымӕн ӕмӕ паддзахад, тых ӕмӕ намыс мыггагмӕ дӕр дӕу сты. Амен! Уымӕн ӕмӕ адӕмӕн сӕ тӕригъӕдтӕ куы ныббарат, уӕд сымахӕн дӕр уӕ уӕларвон Фыд ныббардзӕн уӕ тӕригъӕдтӕ. Фӕлӕ адӕмӕн сӕ тӕригъӕдтӕ куы нӕ ныббарат, уӕд уын уӕ Фыд дӕр уӕ тӕригъӕдтӕ нӕ ныббардзӕн. Ком куы фӕдарут, уӕд цӕстмӕхъустау уӕхи ма хъуынтъыз кӕнут. Уыдон ныттар кӕнынц сӕ цӕсгӕмттӕ, цӕмӕй адӕм феной, ком кӕй дарынц, уый. Ӕцӕг уын зӕгъын, уыдон ныридӕгӕн райстой сӕ хорзӕх. Ды та ком куы дарай, уӕд ныффас дӕ сӕр ӕмӕ цӕхс дӕ цӕсгом. Цӕмӕй ком кӕй дарыс, уый адӕм ма феной, фӕлӕ йӕ фена цӕстӕй кӕй нӕ уыныс дӕ уыцы фыд, ӕмӕ дӕ фыд сусӕг хъуыддӕгтӕ уынӕг дӕу схорзӕхджын кӕндзӕн ӕргомӕй. Ма ӕмбырд кӕнут уӕ хицӕн хӕзнатӕ зӕххыл, Ам сӕ хӕрынц рӕмпӕгы мӕзгӕ, баирвӕзынц сӕм хуыснӕджытӕ ӕмӕ сӕ давынц. Фӕлӕ уӕхицӕн хӕзнатӕ ӕмбырд кӕнут уӕларвы. Уым сӕ нӕдӕр рӕмпӕг хӕры, нӕдӕр згӕ, хуыснӕджытӕ дӕр сӕм нӕ баирвӕзынц ӕмӕ сӕ нӕ давынц. Уымӕн ӕмӕ, уӕ хӕзна кӕм ис, уым уыдзӕн уӕ зӕрдӕ дӕр. Буарӕн йӕ рухсгӕнӕн цӕст у, ӕмӕ дӕ цӕст сыгъдӕг куы уа, уӕд дӕ буар иууылдӕр рухс уыдзӕн, фӕлӕ дӕ цӕст чъизи куы уа, уӕд дӕ буар иууылдӕр талынг уыдзӕн. Уӕдӕ дӕумӕ цы рухс ис, уый талынг кӕд у, уӕд талынг цавӕр у цымӕ? Никӕй бон у дыууӕ хицауӕн кусын. Сӕ иуӕй йе сӕфт уындзӕн, иннӕйы та уарздзӕни, кӕнӕ сӕ иу лиузӕрдион уыдзӕн, иннӕйы та ницӕмӕ дардзӕн. Уӕ бон нӕ бауыдзӕни Хуыцауӕн ӕмӕ мулкӕн кусын. Уымӕ гӕсгӕ уын зӕгъын, ма мӕт кӕнут фӕцӕрынон уӕ цы хойраг ӕмӕ нозт хъӕуы, нӕдӕр ууыл, нӕдӕр уӕ буарӕн дарӕсы. Мыййаг цард хойрагӕй ахсджиагдӕр нӕу буар та дарӕсӕй? Акӕсут-ма уӕларвон мӕргътӕм. Уыдон нӕдӕр тауынц, нӕдӕр кӕрдынц, нӕдӕр хордӕтты хор ӕфснайынц, ӕмӕ сӕ уӕ уӕларвон фыд хӕссы. Сымах уыдонӕй бирӕ зынаргъдӕр не стут ӕви? Стӕй уӕ йӕ мӕтӕй йӕ цардыл бирӕ нӕ, фӕлӕ иу сахат бафтауын дӕр кӕй бон бауыдзӕн. Дарӕсыл дӕр цы мӕт кӕнут? Акӕсут ма быдираг дидинджытӕ куыд рӕзынц уымӕ. Нӕдӕр кусынц, нӕдӕр ӕлвисынц. Зӕгъын уын, Суанг Соломон намысджын ӕмӕ хъӕздыг лӕг, уыдонӕй иуы хуызӕн дӕр нӕ арӕзта йӕхи. Абон чи ис? Райсом та пецыппӕрст чи уыдзӕн уыцы быдираг кӕрдӕджы Хуыцау афтӕ кӕм фӕлынды, уым сымах не сфӕлынддзӕн ӕви лӕмӕгъ уырнджытӕ. Уӕдӕ ма амӕт кӕнут ӕмӕ ма дзурут, цы хӕрӕм, цы нуазӕм, науӕд цы скӕнӕм. Ӕппӕт уыдӕттӕ муртӕ агурынц, Сымахӕн уӕ уӕларвон Фыд зоны, ӕппӕт уыдӕттӕ уӕ кӕй хъӕуынц, уый. Фыццаджыдӕр агурут Хуыцауы Паддзахадмӕ рӕстдзинад, ӕмӕ уын лӕвӕрд уыдзысты ӕппӕт уыдӕттӕ дӕр. Уӕдӕ ма амӕт кӕнут сомбоныл, уымӕн ӕмӕ сомбон йӕхӕдӕг тыхсдзӕн йӕ хъуагыл. Алы бонӕн дӕр йӕхи сагъӕстӕ ӕгъгъӕд сты.